Guyyaa har'aa asitti akka wal agarru taasiftan rabbi jazaa isinii haa kafalu. Gaa nuti wanni anilleen namni na fakkaatulleen lallabaa turre ta namni itti nu beekulleen waa'ee baankii fi bizinazalleedhaa miti. Haa ta'u immoo Wanni durillee waan san irraa nu fageessee waa'ee isillee dubbachuu nu dhoorke waan saniitu nun fakkaanne duuba. Wanni sun waan nun fakkaanneef bakka nun fakkaannen dhaabbannu jennee dhiifne qooda hin qabnuu dhaame duuba. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa har'aan tana bifa kanaan waan hawaasni muslimaa biyyi tana keessatti ni arkatalle je'anillee hin kajeelamne yoo dhugaa taate. Waan san Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa haala mijjeessee karaa baankii islaamaa biyya tana keessatti hayyamamtee har'a waltajjii itti irratti argamuun

Biyya san irra illee biyya Ingiliiz faa keessatti mee numa laalla dhiiroo namni waan bizinasa jedhan waan jibbu namuu ni fedhata. Biyya kana keessatti muuxannoo baankii Islaamaa fudhanii hoggaa as fidan bakkiti baankiin itti bu'a qabeessa taatee argamte biyya Islaamaa san irra biyya biroo sanitti jiru. Namni waan maallaquma fedhuuf namoota biroo haa musliman ta'inillee akka baankii san seenuuf kajeelchifte jechuudha. Baankii amma dura maqaan sii badaatii miti duniyarrati du baankii maqaan sii bareedaati baankii yoggaa jedhan waa madrasa illee miti waa masgiidaa mi masgiidan yoo magaalaa kombolchaa keessa ab tuulaan jiraate ni heddummaate jechuun ni mala madrasaa yoo itti tuulamte ni heddumma baankiin ammoo dukkaanni ni heddummaate jettanii banuu dhiiftanii eega amma dukkaanni laafoo jira magaalaa tana namni jimaa gurguru ni heddummaate jedhanii nama jimaa dhiisu gartee ati Baankiin tun akkas jechuudha duuba. Wanni maallaqa hujiidha duuba. Akka roogaraafi yoo kudhan illee magaalaa tana keessa jiraatte namuu nasiiba isaa dukkaana banachuu hin dhiisu duuba. Wanni waan akkasiiti an akka akka dhufee ilaaluti duuba. Waan reefu ishee Abdusabuur tuqe saniif hin jaaban. Dukkaanuma magaalaa kana wanni hujiidha. tokko laafeef tokko dukkaanni kun nasiiba isaa eeggata hundi hulaa banatee rabbii isarratti hirkatee ture. Baankinis waan akkasiiti. Hawaasni tokko kan naannawa tokko jiru kammoo walis beeku, ka walittis dhihaatu, ka walis qunnamu waliin tahee bizinesa tokko hojjechuun waa eeybillee hin qabu, waan namallee uf dhaamochaa haasawanillee hin qabu duuba. Waan uf dhaam nama dhaamochiisullee hin qabu. Kanaaf Islaamummaa keessa ibaadaan nuti abbannu, ibaadaan nuti Rabbitti, Rabbi gabbarru, yoo halaal nyaatuu, halaal dalaguu bu'uura hin godhatin ibaadan nuti goonu ibaadaa ta'uu hin dandeessu. Hajjiin horiin ittiin hajjinu halaal ta'uu qaba. Kadhaa Rabbi kadhannu, du'aayii goonu, waan qaraanu, waan abbannu, Rabbi bira qeebalamtee sawaabatti hirkatuuf yoo wanni nuti nyaannee dhuynu halaal taate qofan. Nabi alayhi salaatu wassalaam namticha tokko fakkii nuu godhee nuu himee duuba. Nama tokko haa Rabbi isaa gabbaru. Nama mataan bifallee godhe, nama rifeensallee cirachuu hin dhaqqabne. Nama huccullee dhiqachuu hin dhaqqabne. Ni bobba'a, ni gala, ni deema, ni duula, ni duula sii beektu. Seeyfii isaa fudhatee duula, ni abbadas, ni salaatas, kheyrii dalaga. Dalagaan isaatuu kanuma. Yeroo takka Rabbiin afaan isaatiin bu'u Rabbi kadhata. Yaa Rabbi, yaa Rabbi, yaa Rabbi. Gizee hunda akkana jedha. Ammoo rakkoon bakka ittiin jiru Namtichi kun wanni nyaatu haraama, wanni dhugu haraama, wanni uffatu haraama, wannummaan namtichi ittiin dheengiyyameu haraama je guyyaa dhalateu. Fa'annaa yustajaabu lahu mee nama kana du'aayinsa akkamitti irraa fuudhamti? Mee nama kana ibaadansa akkamitti irraa fuudhamti? je Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanni nuti gabbarru, wanni nuti salaannu, wanni nuti abbannu halaal nyaatuu wajji walitti hidhaadha. halaal hojjatuu wajji walitti hidhaadha. Izan baankii yoggaa haasoynu waan tokko ka diinirraa alaa jechuudhaa miti. Waan tokko ka jiruu teenya wajji wal qabate. Amrumaatu nutti haarawa ta'e malee silaa namni kun lafaa ka'ee ililcha ture. Laakiin wanni keessa hin beeyne hanguma beekan irraa ja'a namni hanguma beeku irraa ja'a ture. Aksiyoona hojjachuun Warri karaa bahaa jiru kun gaafa dura carraan argamte dura nama horee aksiyoona godheeti jiru. Takkaa xarafa Oromiyaa kanarraa oduu namni aksiyoona godhin namni aksiyoona godhe jimaa baha, baha Oromiyaa san akkanuma kanaami isinuma kanaa meeqa godhe. Bu'aa aksiyoonaa beektanii horiitan gaafa san duuba. Laakiin warri hin taane dhufee qaxara isin cabsee waan san karaa biroo maysee. malee warra sheer beeku warra aksiyoona beeku jechu warri kun duuba. Kanaafuu anillee kajeellaan qaba hedduu nama maallaqa wajji wal argulleeni kan ogiraami maallaqa wajji ajnabiyyiidha yeruma muraasa maallaqa wajji wal agarra. Anummaan amma maallaqa wajji ajnabiyyii kun kajeellaan qaba. Kajeellaan qaba maaliif reefu jarri kun waa hedduu lafa kaa'e namni waa dubbirratti hin rafu. Warra kaappitaala guddaa qabuulleen qooda akka asii qabu, warri jiddugaleessalleen akka qabu, warri irraa gadilleen akka qabu, warri kana hundaa'uu hin qabne amma akka kiyyaa kun ka waa kakkajeelu kun kanuma garaami waan xiqqoo qabu baankii tana bira kaayatee baankii tanarraa liqeeffatee kanuma garaami bizinasa xiqqaa tokko yoo qabaadhe waa sossoosuu fedhee baankii tanarraa waa liqeeffadhee galchee karaa halaaliin fayyadachuu akka danda'uu kajeele anilleen jechu duuba kanoo kanaafi hundi nama keenyaa waan kanarraa qooda fudhachuu danda'a wanni tuun ta abbootii qabeenyaa qofa seetanii hin dogoggorinaa jedhe anilleen kajeellaan qabaan jedhe irraa duuba kanuma kanaafi ka maallaqa wajjiree ajnabiyyii kun kajeellaa qabaan jedhe kanaafuu wanni baankii tanaa goonu waraqaa tana farri- fannifnee guyyaa har'aa kanaasin waliin dhufnee Baankii Raammis jennee maqaa isii qofa haasa'uun hiikkaa hin qabu. Garuu karaa mi humna xiqqoo qabnuun baankii tanatti hirmaannee ka abbaa ta'uu danda'u, abbaa aksiyoona kanaa ta'uu danda'u abbaa ta'uu qaba. Garuu karaa mi namni immoo humni isaa sheer bitachuu danda'u jaati sheer san bitachuu qaba. Kasanii gadillee ta'e akka kiyya nafa na wajji hiriyaa tiyyaa kun Bank xiqqoo qabu bankii tana bira kaayatee li'annahu ree wanni dur rakkoo birotti nu oofu bakka akkanaa dhabuutu bakka biroon nu oofaa ture. Waan xiqqoo qabnu asi kaayata, asirraa liqeeffata, asirraa hojjata, waliin sosso'uu dandeenya. Wanni kun diini Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa diinagdee irraa agamne yoo dhugaa Rabbii taate diinagdee irraa agamne sababaa dhalaatiin Rabbiin nun agabsine beeke akkasumaan alhamdulillah Rabbiin nama isaan agabsu duba waan ati Rabbii jecha dhiifte Rabbiin waan irra caalu bakka sii kaaya jee Nabii sallallahu alaihi wasallam Rabbii jecha diinii jecha ribaan dalaynu jennee amata dheeraa kan dhiifne hawaasa jidduu garaagarummaan dhufte garaagarummaan dheertuun dhufte duba warri waan saniif fayyadatuu fi warri immoo haraama jee irraa galee jidduu balaa hedduun dhufte duba Sababaa kanaaf maskoot wanni jedhan tokko gaafa baname an na- na qaceellotti keessa beeku baan eh, fooddaa dhalarraa walaba fooddaan jedhan sun gaafa banamte an nama waan san keessa jiru dirdhawatti laalee arge hawaasa xixiqqaa kana dhaqqabuudhaaf hawaasa keenya ka qotee bulaa ka horseesee bulaa hawaasa kana akka dhaqqabnu Akka hawaasni kun waan kanarraa bu'aa buufatu jedhamee wanni sun tattaaffii godhamee nutilleen akka sheekkotiin nurra fidanii teenyee mariyannee wanni kun shari'aa wajjin wal tuqaa jennee miizaana goonee hawaasa keenya bu'aa buufatuu ni dandaha jennee naannoo Dirre Dhawaatti akkasitti dalagaa turre waan san. Hawaasni keenya qaamni hawaasaa xiqqalleen bu'aa asirraa buufachuu waan danda'uuf inshaa Allahu ta'aalaa wal bira dhaabbannee waan nurraa eegamu goonee baankii tana hundee lafa dhaabnee aksiyoona kana nuti hundi waliin waan kanarratti